Esnan huntu ku nos, nos siguiente invitado e ultimo, e ta bira pawe. Nos a kombersá ku ne den mòrò bon dia kaba. Nos a pasa tambe algun reportahe super interesante. Hopi lek. E ta un biahadó di mundu, si nos por tradusí e konsepto ei for di ingles. Huntu ku nos e gran, an promotor tambe di nos pais, mas ku klaro. Sí, hopi importante. Olga Yòp. Bo mini bek untu ku nos den morro. Bon dia. Welcome world traveler. Tanki contento di ta bek na Corsou. Si, bo ta e sigur te comienzo di febriuari e bia aki. Si, si, correcto. Y con a bay? Paso recientemente, ultimo bes cu bo tabata akinan, nos a papia con bo a promote nos na Asia, bo sa, bo ta traha semper bo reportahenan pone riba bo YouTube channel, nos ta pase tambe mane e tito di den morro Bon dia, bo sa, bo ke Corsou y su nomber resona. Pero papiamentu tambe nos idioma. Anto riba esei bo a traha un tiki ultimo tempu. Si, si, si. Dus awo aki mi ta hopi na zuid di België, dus e parti franses. Anto ya, mi a kuminsá lès di franses na skol. So mi di mi ke siña, mi ke purba impaktá mas hende rònt di mundu. Anto den e lèsnan di franses mi a siña konosé hopi hendenan di diferente pais, Pakistan, China. Anto nos mester a pone na riba mapa una Kòrsou ta manera. Petit île sa na sa sa petit île petit île petit île anto île neerlandes no dus nederlandse island no anto ya anto remba siña den tres luna shen ochenta ora di franses cuatro bia pa siman anto nos mester hasi un spreekbeurt den final di e lesnan dus mi a hasi un henter un poster di Kòrsou a hasi spreekbeurt na franses di Kòrsou anto mi sa ku hopi hende sa pero na franses

Jefrounan di otro skolnan di skolnan sekundario a aserká mi pa mi por duna lès di ulandes i papiamentu na skolnan sekundario di muchanan di entre dieseis ku diesocho añ. Wou, na Bèlgika pues? Sí, na Bèlgika mes, na Charleroi. Anto ya, mi tabata tin e onor pa splika una Kòrsou ta tin una nan tabata nan ta studia ulandes na skol, pasobra Bèlgika ta un pais ku ta. papia hulandes, frances y aleman. Pero den parti aki ta parti frances cu nan ta siña hulandes. Entonces pa nan ta moeilijk e hulandes eigenlijk. Sí. Pero nan a haña sa cu Curaçao tambe nan ta papia hulandes. Dus nan di bon, ta great si boso bin en ta splica cu nan por bay un bia Curaçao, cu nan por papia hulandes tambe na Curaçao pa duna nan mas motivacion pa comprende. siña e idioma hulandes. I bo ta yudando ku turismo. Si, korekto. Bo ta enkurashando nan pa bin Kòrsou. Si, korekto. Ki mas bo a ilustrá di Kòrsou aparte dje idioma mes? Si, si. Mi a ilustrá kon largu e buelo ta di Hulanda a Kòrsou dirèkt. Si nan ke bin mi a ilustrá e bichnan ku nos tin, Klein Kòrsou, mi a splika. Kon grandi Kòrsou ta, nos historia, nos idiomanan, nan ta super impreshoná kon nos por papia kuater idioma. Un isla asina chikitu pero nos ta papia asina tantu idioma, anto eigenlijk dor ku mi ta papia hopi idioma mi por a bai hopi mas vooruit ku mi franses. Pasobra den bohèn mi ta tin hopi muita, mi ta por a komprondé pasobra e aksènt ta hopi mas diferente ku hopi otro idioma. Pero eenmaal mi a kuminsá komprondé e estrategianan, anto di tiki tiki mi por a manera logra bai mas dilanti. Anto hopi hende. A disi ku ta papia spañol tambe ta den e lès nan. Toene nan ku ta papia spañol nan ta hasi un tiki mas miñó ku e franses pasobra ta un tiki serka, no? E latin ta tambe mescó serka di franses. Eksatamente. Kon bai ku nan reakshon generalmente di Kòrsou? Nan a bisa bo ku nan lo pensa pa bini òf ki idea nan tin pa ku Kòrsou? Si, si, si. Nan a puntra mi. Ki bo ta hasi kina? Fly back paradise. From there to here, mi no ta komprende. Anto a yama splika nan mi historia kon mi ta biaha, kon mi ta biba rònt mundu, anto kon mi ta promote Curaçao. Anto nan di wou, nos ke bai, kuantu pa pasashi, bo sa Tur e preguntanan di Boso ki idiomanan por papia ku hendenan tantu? Tin hopi hende ta hopi interesá pa e e animalnan ku nos tin, e yuana, ku e dolfin, ku e tortuganan. Nan ta bisa, Wak, nos ke ègt bai wak esaki nan? Pasobra nunka di nan bida nan a yegi wak laman, èigelik mes, no? Èigelik. Pasobra wak laman por ta den zomer un bia pa aña. Pero am. No ni blau mane nos, no? Sí, sí, no blau. Un otro tipi laman. Otro tipi playa. Sí, anto hopi frio, hopi frio. Aha. Sí, sí. Dus asina mi a proba splika over di tur lokual nos nan por hasi aktividatnan, snorkel, dive. A dus nan keda hopi impreshoná ke esei, sí. Great, great. Bo a biaha den Europa tambe ultimamente, toh? Kua pais bo a bai? Sí, sí, sí. Mi a bai kasi diesnuebe pais. Wou. Mi a bai Hongarije, mi a biba na Sweden, London, tur e parti. a Oost, dus Holanda, Frans, Spaña, Kroatia tambe mi a bai recently dus mi a a kore òf nos a kore fo'i België nos a pasa Luxemburg, Alemania, Austria anto Slovania, Slovenia anto despues Kroatia. Den kuantu dia? Esei tabata manera binti binti un ora.

Ta pa bo partner tambe bo ta bibando sigu mi na belgica si si si si e tambe ta bia hopi e tambe a bin corsou e tambe a bisami dicon nos ta bai biba corsou so ta hopi mas diferente dus ya por ta eventuel den futuro nos por bin bek si y kico awo nos ta na januari dos mil binti aña pasa ba si asia ba duna asta manera un presentacion di papiamento nos ta kore na indonesia ba bai malaysia. Caminda pa bay ta na Malaysia ta tin e bar tambe Curaçao kico tin planea pasobra e aña ta hopi young pa un hende manera bo cu ta. Sigur sigur mi tin bari pais na mente pero awo aki mi ke sigui studia mi frances mi ta bay atrobe back school pa mi haci e di dos nivel pero mi tin pensa pa por ta Noord Africa haci e aña aki dus ba wak mi ta un hende cu mi ta bay hopi with the flow dus mi no ta planea mucho no manera ora mi a bay Asia unico pais cu mi ta sa cu mi ta kier a yega ta Thailand unda di nan a disidí hasi e backpacking, no. Mi ta kier, mi kier a hasi un style di backpacking pero mi no ta sa kua paisnan mi mi kier a bai. Entonces meskos mi ke hasi manera ku mi bida, bo sa. Mi ta gewoon go with the flow. So por bia nos ta planea muchu pa futuro anto tin bia si e kos no resulta nos ta nos ta bira des. Sí. Entonces nos tin ku gewoon biba den e momento, esei ta hopi importante. Lokual mi ta siña muchanan tambe de parti health ku wellness ku. Nos tin cu ta mas presente den e momento aki pa nos por biba un bida feliz. Bon conseho no, den un Januari asina aki biba den e momento. Claro bo ta planea cierto cos entonces bo tin cu presupuesta hopi biaha, bo sa sigur bo si bo ta forma parti di un constelacion mas grandi manera un famia bo por pensa pa boso mi ta mira mega cas ca bo bisa cal ey. Mi ta Olga ta bai aki dos siman Malaysia mi ta bai kune bo. Bai backpacking. Handle, handle. Yes. no, pero berdad bo mester ta den e momento si, sí. anto mm. reconoce ora e momento nan mm. i presenta, sí, anto go for it. Sí, yes. sí, go for it. Nos tin go bai pa e pasobra si nos um, ta keda mucho den nos mes mente, anto nos ta keda preocupa cu Nos no tin sufisiente sèn, nos no por hasié, nos, bo sa, e nennan ku tin yu ta bisa mi, ah, no, mi, mi ta, bo sa, mi tin ku ta pendiente di mi yunan. Nos no por biba asina, bo sa, nos tin ku gewoon go with the flow, por ta bo bo bia ku bo yunan, esa i ta e opshon, òf por ta bon sa nunka, por ta un ariolina ba nan prijs, bo ta probechá bia e momentu ei, no? Òf bo ta wak otro un opshon. Pa Kòrsou semper nos mester avion, nos ta un isla, pero. Ora nan nos ta den e pais na kita un trein facil un bus bo ta cue antes no Netamente hay. einan mi quiere yega. E ta mas dushi cu bia cu avion si bo ta bia cu trein of cu auto? Si, ami ta yele mas relaxed pasobra bo sabi bo tin bo tin bo toilet mescua cu avion pero bo ta mas relaxed bo mane bai bam bisa di Hulanda pa België mi ta cue un bus cu ta mane di tres ora mi por a cuelo cu trein pero cu trein mi tin cu schakel over mai tres bia pero den bus ta bo ta Corel e een stuk door. One way, bo tin bo cortina, bo ta cera, e ta mas trankilo. No ta manera avion cu cada bes nan ta bin yama bo, kiko, sonido, pip, pip, esaki cos aki ta mas relax. Anto ya, así nan ta entre Hulanda cu België. Pero mane ora mi a bay Berlin, Berlin, cu mi tambe a duna les ey nan, mi a cu e bus fo'i Berlin bay Poland. Anto esey tambe ta hopi great, pasobra bo ta wak henter e landscape. Anto ta hopi economico, bo ta paga por ta. binti euro, dia e sinku euro, depende kon leu, no? Sí, sí. Bo ta kore. Wow. Ora mi tabata na Praag tambe, na Czech Republic, tambe mi a bia bai Austria, Vienna, Austria tambe ku bus, si tabata un tiki mas largu si, sinku, sinku seis ora, pero bo ta wak tur e paisahe, bo ta wak tur e. Sí, bunita. Masha bunita mes. E tin su beneficio. Sí, e tin su beneficio, pero ta hopi mas largu si. Esun mas largo cu mi a haci ta na Thailand fo'i Bangkok bay Chiang Mai, esey ta dies dos ora den bus, do mi di nunca mas mi no ta haci asey, esey si ta demasiado. El a cansa bo. El a cansa mi, esey demasiado, pero mi ta kier echt wak e pais, bo sa, dus den parti. P'e one time ey. Si, p'e one time, si. El a sirbi. Si, si. P'e propósito dje tempi. Si, pero e busnan na Asia bo por drumi man'e cama, no, bo ta pone e cama flat, bo tin. Bo ta drumi drumi no. Wow. Dus ta mas komodo pero e tabata muchu largu. Tòg no, Muchu tòg no. largu. Awo, mi tin ku splika, i kisas Olga por splika brevemente asina aki, pasobra hopi hende lo puntra, sí, pero halo, ta kon Olga ta keda biaha bai bin bai bin, asta si ta den Oropa, biaha pasá nos a puntra bo, ya, e ta traha. Pero ya, e ta traha den e moda moderno awendia ku hopi kos por pasa via internet, digitalmente. Dus loke bo ta hasi den bo mundu di wellness, ku marketing tambe ke asina, ya, e por traha unda bo ta. Riba un de bus na e mes si tin wifi. Sí, si tin wifi. Esei ta un di kos mas mulik pa haña, wifi. Pero si tur kos ta riba mi computer, mi tin ami mes dechi tolnow mèt, pasobra tin un persona ku ta riba. Computer ta traha anto ta biba na diferente pais, esei ta ejo algun digital nomad. Anto ya awendia nos tin cu usa tecnologia pa bay dilanti, no? Nta nos mester semper ta na e den un kantoor, den un ciudad. Si, si, si. Ta e ta un tiki moeilijk pasobra no ta tur hende ta haña e posibilidad pa haci'e pasobra por ta nan no sa con haci'e of por ta nan ta hopi comodo na nan trabao. Entonces e no ta algu pa tur hende, pero tin, si tin hende cu ta interesa mi ta yuda nan implementa esey, ento yuda nan siña con eigenlijk nan por habri nan mes negoshi of nan mes service cu nan por haci ele online. Ento claro di mes pago tambe ta bay asina, entonces ya, e ta funciona, e ta funciona, nos por haci digital nomading pa moro bon dia. Telefon cu coge, mes e por, mes e por, ay si, bo a wak, nos a wak cu Google. E nos a gradeci, si. Nos ta gradisibu inmensamente Olga danki pa hasi lokual ku bo ta hasi pa Kòrsou aparte di ku bo ta siña pa bo mes personalmente biaha ekspandé bo orizonte bo konosementu pero bo ta yuda Kòrsou tambe riba diferente aspekto danki p'e sey anto nos ta spera bo mas biaha den Mòrop un dia pa konta nos di otro biahenan tambe ku lo bo hasi. I bo reportahenan tambe. Ami tin hopi kos di post ainda mi ta hopi bek tòg pero mi ke post e spreekwoord na franses ku mi a hasi entonces mi ta bisa edit un tiki pasobra mi a hasi un par di fout den un par.

Tri e cuanto ta groep vier ya caba nan tin book bespreken a ta bo aki tambe mustrando un que otro bo tin un youtube channel cu ta Olga Job to? Aha Olga Job gewoon anto mi tin mi website olgajob.com social media tambe? Social media riba tur gewoon Olga Job health and lifestyle of gewoon Olga Job asi entonces mi tin e youtube di e esaki mi no mi a sa ke youtube pero e videonan a sali bon. Pero nan a bolbe invita mi bek paso ta un un leso un klas lo mi a duna les pero tin hopi klas diferente dus nan a bisa mi pa mi bin bek dus e aña aki mi lo sigui. Hey! Bon yu di Kòrsou ke men e bon yu di Kòrsou tene kon e bo ta spreke uit Charle Charleroi si Charleroi esaki ta na Wallonie e parti franses di Belgie. Great things learned about Curaçao in school in Belgium. Fantastiko. Sí, hopi gracia. Anto mi tin e YouTube om di e spreekbeurt na Frances cu mi haci cu tambe mi tin cu post ainda. Anto varios videos cu di Asia ainda cu mi tin cu post riba mi YouTube. Nos ta keda pende. Nos ta keda pende, sí. Mi ta manda pa bosan. Olga, danki. Danki pa semper tuma contacto cu nos tambe pasina bo ta mas cerca tambe di nos televidente. Sí, sí. Danki pa invitacion. Exito. Nos ta sigui bo. Danki. Nos ta, na ingles nos ta bisa nos ta live vicariously. Dia di oca. Mi tambe so me mira bo tambe ta biaha aki aya. Si nos tambe ta biaha basta pero no mane bo amiga esa na. Keda largo biaha hopi si. Con bulaga sigur sigur. Nos a combersa cu Olga Job televidente world traveler nos por traduci na papiamento biahado di mundo el a biaha na por lo menos diesun pais na Asia diesnuebe na Europa anto pediente pa bay mas pa promove Corsou entre otro nos a guarda bon muchanan aya hasta tur na Ural Cu informacion di Corsou. Esey ta nifica que ta contribui na turismo tambe. Sigur, sigur. Keme subi YouTube, subi su social media, follow e, pa asina aquí bo tambe contribui na mas cu claro henter e proyecto Share, que ta share activo su cu ne. videonan. Si, en bes di share cos negativo, cu ya di hende, tenta hende, laga nos share cos bon pa Corsou, of no? Asina mes. Yes. Y di e forma aki pues nos yega na final di Morro Bon Dia su edicion di Awe Djarason, cortando simana dos di carson, Nicole a cumpli. Spera ku bo tambe kumpli ku bo kerson awe, pero mañana ta jueves, ya kaba. No hasi wega. Ho, bo suan inkreíble. Yegando mas serka di tumba. No hasi wega. Banda nan ku strès. Pero nos ta topa mañana. No, bo ta duna nan mas strès. No, pero e ta e realidat. Chau. Nos ta topa.